Adwogo i lok ma dok mutango ma otimme. Ka iwinyo jo mukene wacci Yecu oloko pii odoko kong ma kiwero wer iye, ci iniko Yecu oloko pii odoko kong. Wan acudi kany gin ma otimme ka i kwona ma an aneno i mwaka pyeraboro wiye angwen me bino i pyeraboro abic i wi got ki laka acel-li, kare ma jok jok ki laka obino opoto i kom Maria Nabang, laco mo ma kilwongo ni Maria Nabang. Laco-ni got ki laka orweny kwede-o pi mwaka abiro. Ci i nge got ki lak odwoko laco-ni cen. Kare ma got ki lak odwoko laco-ni cen, laco ca odugu en Maria labang-ngi, odugu ma iyee olot i kome, ma iyee tike wa en, kome weng oluk o iye i wi got ki lak kuca. Maria labar onongo tye ki mone, obito onongo dano olako mon-nu pi mwaka abiro. Ci ada, kare ma nyer gineno otuc gange tweng, okwanyo mone, owacci ebicito ki mone i te got. Kare ma Maria labar ocako loko lok me cango dano, dano ocako mol mapol ma i Gulu, Lira, Kampala, Kwee, dano omol madwong. Gucito te got Plato ma gigedo odi mapat pat pat mapol, otel kunnu, owino ngogi weng dano otero kunnu, pi pyera aboro, pi boro angwen to pi boro abic. Ada, Mariam okonyo dano mapol ki jok ma oa i wi got ki lak acel-li. Gin ma otimme. Ma min ot pa Ann ocito ka mato yat pi bot Mariana Abang me yenyo nywal. Lamego-ni ocito kunnu, Mariana Abang tye ki lulegane. Ka kiero lega kipako pak ma pe lare. Ka kipako pak, ka oo otyeno, jo ma kilonyogi ki i ngom-mi kicokogi kiterogi i wi got gilak ka nongo licamo. Min latin-ni waco ni, Ka otyeno ma ca ma dwe tye ki neno dwe owinye malo, Maria Nabang waco ni, Wun kobedo ngat mo keken ma tye ki gin mo ni obolo piny, nyo dong gio i wi got, an abilwongo i caane dwe botwu. Tango ma tye i wi got lak ma otimme. Maria Nabang ocako wiro odone, wiro odone kiti. Wiye odo ne. Min atinni tyero ni dwe a ki malo ni li obino mot, ento nongo lwak ata ne pe neno tango ma Mariana bang obedo ka timo. Owacci wa i dwe ineno dog dwe ka labolle distance myero ka awacci nongo o wa mail pyer adek. ka ma nongo dog dwe gin gineno cero gik iye, wa cen eno tar ma pe nenne, ci penyo dano ni, Wuneno? Ni, Waneno. Ni, Wuneno to pa Lubanga? Ni, Waneno. Maria labang cako dwoko dwe malo ki odone kite, dwe cako dok wa malo i to ma en tye-ni. Mono obedo i ninety four to ninety five, eighty four to eighty five. Aya, Maria Rabang ka piny oru, cako waco ni kombeddi caro-ni abiterowu ka limo nicamu. Ti jo mukene ma gubedo ka cito i got kunnu, e, gucito ka mato pii me ryemo jok ma tye i komgi ma nongo ngat acung pi yubo jok eno-ni pe. Icito imato pii, Maria Rabang, ci jok ao. ma obino ki goyo iye naa ni ka pe inywal cere mara bang ci ibinywal ogo naa ogoyo wer weri aya Maria Rabang otito ki dano ni ka ngat ma ocito pi nywal ka ica ma inongo ni in dong iti pi jub pi Ki ci mat wang adek ka in laco, gene ka dako omat wang angwen, ka co pi two mat wang adek, kadi jok yeni mat wang adek ka in laco. In dako peko ma oteri mat wang angwen. Owae ca ma kitye ka wot i wi i wi got, kitye ka wot i wi got, kitye ka wot i wi got gene ka ca adek-ki, wae gineno twon rii mo otuc atuca ki i bad got mo ki malo kunu, kita, kita, kita, kita rii ma.

Enone tye wa i pii ma tye wa i kore kany. Pii-ni enoni ecako matone pien min ot enoni onongo ocito ka mato pii me nywal. Cere ocako twomo pii wa emato. Mariana bang nongo dong ociko ni ka imato pii kweni in dong ia. Ka jo mucito pi mato pii me ryemo jok, Inongo dano dok kok wai! Wai! Wai! Gipoto i pii, wai! Gipoto ya, wai! Wai! Ka dong kor dong ocung ma kome opye, jok dong oringo. Dong cako wot cito ito wi cere. Nongo i dyak kwici kwici kwici kwici wa ki bongoni. Wai gibedo ka cam i ka ma ginicano iye dano kenyo wa ca abicel. Kare ma gibedo wa ca abicel, meno tongo pa jok ki lak. Got ki lak got ma tye i Clarke, jami ma onyutte me nicango labongo kwinyo yat akwinya ki mato pii. Kit a Yankee waco ni, Pii bene cango dano. I got ki lak obedo ka camo. Kilego alega ci itwom imato. Ka ka nywal pe inywal. Ka jok tye i kumi a oko. Gin mo keken ka ciran ngo gi weng a. Aya giwoto. Cikogi ni en wabiwor wunu ni tekki i abiterowu i can i poto pa Lubanga ka cam. Ka i o kunnu, cam jami acel keken. Ka icamo jami aryo, ibito. Cam acel, tek icam acel, kadi wa bedo nino adi wa idok piny nongo kec pe obineki, nongo icam adi? Acel keken. Aya giwinyo, gigwarre Gia gicako wot bwore, bwore, bwore, bwore, bwore, bwore i wi got kunnu me cito i poto ka ma poto pa Lubanga tye. Kare ma gio kunnu, Mariya labanga ogoyo odone i ngom, ogoyo odone i ngom, wange dek. Ka ineno naka yang jo labolle, jo Icrael, kiwacci gigoyo, gigoyo odo piny Lubanga owaccigi, Go odoo piny, nam oyabbe, dano omol. Ci botwa i wi got gilak wan acoli. Maryam Labanga ogoyo odoo piny. Me, lamegoni wa Icaya ma kigoyo odoo wa adek. Pingo to giyabbe gicele woi? En epo inongo ni en etye ecung itemo yemme. Ento en ekwore kun onongo imaro muyem ma konye pe. Icuyo te muyeme, muyeme ca ma numune peke ento tye weng mucek, ento pe ony piny bene pe poto. Ento ki kec-ca dong oneke, kicikogi wek ka imito ngiyo poto pe iwot ingi mot ci iyen jami ma icamo icam. Ka inongo tyang tongo acel, nyam giri ka iromo tyeko. ento pe imi ki lawoti. Ka icito inongo pul, put pul lo ci bed piny imute oweng. Ka lawoti ma mito pul oput oribe ci omut kacel. Jo mukene gucito otedo ateda, cupuria tye got, mac tye kunnu ma duny kene, odero tye got, kiyenigi ni pala bene tye got, Kiyerigi ni iromo kayo nyim, irubo nyim ki pul, icelo, orego, otedo boo, onyo icito ipwod muranga, ibiti, ipigi jem ma kitimo i wi lobo kany ma gitedo kacel-li i nyim Lubanga pe kiyer ni kiribgi. Ka jemi ma pe ribbe pe kiyer ni kiribgi, maraya Lubanga ocikogi. Ada, luwiny lok. Ca ma en dong ecawa muyeme, ecawa muyeme, wee muyeme ca dongo dongo mo ma pe larre, ecawa acel keken orome, pien kiciko bene pe emeri. Ci dong ecako wot me neno poto, ariya poto pa Lubanga. Icito inongo tyang kipito ki lain, nanaci tye ki lain, anyogi tye ki lain, pul tye ki lain. Jami ma watye kwede wa nyim weng tye i poto ocek, ento nyim otwo, ento pe oony piny. Ka ibikayo en in imako ikaye kwede ci ituturo wiye i odero, ituro wiye i wi odero, kita jo mukene ma lungono, anyira acwil mukene bene gitye ka timone. Ci acwil luwota, tango i acwili tye ma Lubanga onongo omiyo con, dok en aye giwaco ni ka ya onongo Adam gin Eva pe gituru cik, wan kong watye ka camo camme nono. Lubanga oketo godi-ni weng ki ticgi. Tic tye mapol i kom jami-gini. Lubanga omiyo odoo macego ma kimino, odoo ma tye ki tango i kome tye. Ka igoyo ngom, igoyo gin moni, gin moni tugo ilokke co. Lubanga omiyo tye i wi lobo, obedo ka timme i wi got ki lam. Dano gucamo liweng, o caa mo mupore ma dano weng dong ocamo cam acel acel, Mariana Obanga owaco wa, Daa dwogo piny. Dano ocako molle ru ru ru dok ebino i ur wa otyeno piny. Man atittiwu man ki tyen lok-ki, ka yanga onongo i kare macon ca-ni, wan Acholi watye ki kerowa i kom kwer jami-ni. Wan bene onongo wamoko ni Yecuwa dong tye. Ento kero peke. Oweko munu i lok pa Yecu, munu coyo gigoyo calle weng bedo bot kwara i jami mutimme i lobogi kunu. Ento wan acoli i jami mutimme botwa kany ma wan ocol, Lubanga ocwalo ocol, bedo bot ocol calo latinne, tiyo tango kit ma en Lubanga mito. Ento lokke-ni pe o ka mo, gak i wi got, gak ka dude, pien ni kerowa peke, Gin mo mo ma waromo kati kede ka maleng peke, ento man gin ma otimme i gulu i got Clark, Acel luwota, an nani pud atitte, we an ma atye alok kedwu ni kilwongo nya ni Uma Richard okalo mac, awoto ngak i balo, awot koc, ot pu jok adyaka, lakwaro bayi tukwaro. Man en aye an eno, nyia eno ma kilwongo. Ci lok ma timme i Acoli i kit mogo ma an angeyo ceng mukene abibino ki mukene botwu, ento ma angeyo tye mapol.